Elona, su mae Ann? Su mae? Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Um, heb ffilmio fideo ers tro deg gwir, a wedyn mi ges i syniad heddiw a hi fan beth wedi bod yn pen blwyf ar fy mam, um, trafod agwedd arall o Edge Garthless, dwi heb drafod o'r blaen 'lly, sef hydrocephalus o safbwynt rhiant neu gofalwr. Ac um, wrth gwrs, tasa mam yma hefo fi, wrth gwrs, ni'n gallu gwneud rhyw fath o fideo cwestiwn ac ymateb efo hi, ond yn anffodus dydy hynny ddim yn bosib, felly um, dwi 'di penderfynu be wna i ydy mi wna i'r fideo 'ma yn seiliedig ar yr hyn ma' ma' oedd mam wedi deud wrtho fi ar hyd y blynyddoedd 'lly. Felly yym oedd mam yn gwybod oedd rhywbeth ddim yn iawn efo fi o'r dechra'n deg a hynny yn bennaf wrth gwrs oherwydd y ffaith do'n i ddim yn anadlu ar ôl i mi cael fy ngeni. Fatha, oedd mam yn gofyn yn Saesneg i'r bydwragedd a'r meddygon, why isn't he breathing, why isn't he breathing? Yr er, bydwragedd, meddygon ac ati pawb yn dweud, he's absolutely fine, Mrs Dykstra, there's no need to worry, but why isn't he breathing then? Gyda llaw, um, Dykstra efs na am fy mam cyn i fi briodi nhad, felly, a gan bod y ddau ohonyn nhw heb briodi ar y pryd, um, daigstrio oedd mam pan ges fy ngeni, a daigstrio o'n i hefyd ar y pryd, lle. Ac uh, felly, ia, yn y diwedd, ymhen chydig funudau, nes i ddechrau crio, nes i ddechrau anadlu erbyn yn hyn, ac um, of course, oedd pawb yn dweud wrth mam, see, he's absolutely fine, he's absolutely fine. Mam yn dweud, no, there isn't, there's something wrong with him. Ac, um, of course, doedd mam ddim callach o'r am Be oedd yn bod i ddechrau ond oedd mam yn gwybod yn reddfol oedd 'na rywbeth doedd ddim yn iawn efo fi o ran yn iechyd 'lly, oedd 'na rywbeth mawr o'i le ond doedd fi ddim yn gwybod be yn union. Wedyn ar ôl rhyw pythefnos oedd mam wedi deffro fi un bore i bwyd a fi ac oedd fi wedi sylweddoli yn syth maint fy mhen, fy mhen, fel, fel bethau wedi chwifo dros nos. A hynny, wrth gwrs, yn sgil yr hylif CSF oedd wedi cronni yn y pen dros yr pyfefnos diwetha yna, lle. Ac mi oedd mam yn gwybod yn syth wedyn be oedd yn bod, oherwydd, wrth gwrs, oedd mam wedi edrych ar ôl plant bach yn ysbyty old yr rhei hefo hydrocephalus pan oedd hi'n nyrs yno, blynyddoedd lawer yn ôl, lle. Um, felly mi af hi a fi at cyfaill i fi oedd yn fefig teulu fel mae'n digwydd, a naf i ddeud, fatha, sbio ar y babi yma a dweud wrth rhaid os yn byd yn bod arno fo. Da ni'n da, da ni dwy yn gwybod beth sy'n bod arno fo, efo hi. A'r mefig mae'n dweud, cael y boi o'r sbyty rwan, lle. Meddwl hi. Ac um, dwi ddim callach be ddigwyddodd yn yr tair wythnos nesaf o gwbl, lle. Ond, bod dweud, oedd hyn wedi digwydd pethefnos ar ôl i mi cael yngen i, ges i ddim fy siant gynta nes o'n i pump wsnos oed, dwn i'm os o'n i'n rhy, ba, rhy fach i gael yr llawdriniaeth tair wsnos yn gynharach, dwn i'm. Ond, um, ia, dyna oedd um, wedi digwydd lle pan o'n i'n pump wsnos oed, ges i'r siant newydd. A dyna oedd mam yn mynd O, mae hwnna'n poeni gymaint bod hi'n mynd i golli fi yn ystod y llawdriniaeth. Ac, um, ond, wrth gwrs, dwi yma hyd a fi o felly yn amlwg nes i groes i'r llawdriniaeth, ond um, mi af rhywbeth o'i le, fel dwi'n meddwl dwi wedi esbonio mewn fideo blaenorol, sef um, ges i rhywbeth yn debyg i stroc, nath gadael fi efo gwendid lawr ochr o'r de fy nghorff, a hyd heddiw mae ma fy mraich de a coes de lot yn wanach i gymharu efo'r ochr chwith o'n nghorff. Ond, ie, yeah, tawaeth, oedd mam, wrth gwrs, fel dweud, oedd fi'n Berffaith gywir, o, meddwl oedd yna rhywbeth yn bod arna i, a wedyn nath hi, um, ar ôl y llawdriniaeth, um, i gosod y shunt, yn ôl y sôn, yn ôl peth oedd mam wrth fi, nath hi bron a gollwng fi um, wedi'r llawdriniaeth ar ôl i fi hi clywed y shunt. Dw i rioed wedi clywed shunt o'r blaen, dw i rioed wedi disgwyl clywed y shunt. Ond gan oedd yn mhenglog gymaint yn fwy meddal pryd hynny, lle. Um, mae siwr oedd hi'n haws i sain y shunt denig pryd hynny, a wedyn wrth gwrs oedd mam wedi edrych ar ôl plant, a fi'n hun, felly mae'n siŵr oedd pen, penglogau nhw wedi caledu gymaint, fel doedd na'm fof i fi hi clywed y shunt, ond mi oedd mam yn clywed yn shunt hi gychwyn, ond wrth gwrs wrth fi amser mynd yn ei flaen, oedd mam yn clywed y shunt llai a llai, Nes cyrraedd rhyw bwynt lle doedd hi ddim yn clywed y siant o gwbl a mond fi oedd yn gallu clywed y siant yn ei ddiwedd. A mae hynny'n wir hyd heddiw, dwi'n clywed y siant. Mae'r siant yn gwneud sŵn tra dwi'n siarad rwan 'lly. Um, a wedyn wrth gwrs wedi'r llawdriniaeth oedd mam wedi derbyn prognosis reit dywyll o ran fy ddyfodol i, lle fel dwi'n meddwl dwi wedi

Ew, gobeithio wir bod yr um, unigolyn yna rhywsut neu gilydd yn gweld y fideo yna. Mi gawn, mi gawn o sioc, yn sicr. um, ond, ie, yeah, ta waith. Ond oedd mam yn benderfynol o'n i'n mynd i brofi pawb yn anghywir, lle. Ond oedd mam dal yn fatha poeni. Nes i ffeindio um, ambell i cofnodion ysgrifenedig gen mam um, blynyddoedd yn ôl lan. A hi fan nodi fy mod i wedi dechrau cysgu trwy'r nos heb deffro lle pan o'n i rhyw chwe, chwe chwsnos oed. Ond hefyd, mae'n debyg o'n i wedi bod yn anghofio yn atlu yn y nghwsg, fel oedd mam yn deud. Fel oedd mam wedi deud wrth rhai blynyddoedd ynghynt. Felly, ers a lot o rhieni, mae siwr, yn falch o gael babi oedd yn cysgu trwy'r nos, y chwech wythnos oed. Doedd mam ddim yn falch, oedd mam dal yn gael nosweithiau heb gwsg oherwydd oedd fi'n gorfod procio fi er mwyn annog fi yn atlu. Ynde? A dwi'n bythol diolchgar na gafa fi'r nosweithiau di gwsg na yn y cychwyn, neu yn amlwg sy'n ni ddim yma heddiw. Felly, um, ie, yeah, fel dwi wedi sôn yn barod, oedd mam wedi edrych ar ôl sawl plentyn hefo hydrocephalus fel rha, yn rhinwedd i swydd fel nyrs yn ysbyty ol dyrhau um, blynyddoedd cyn i mi gael yng ngeni. Lle. Um, tra fi'n byw yn Lerpwl. A, ond er i fi edrych ar ôl cymaint o blant efo'r cyflwr, Wrth gwrs, mae edrych ar ôl plentyn i rywun arall yn rhinwedd dy swydd yn wahanol iawn i edrych ar ôl plentyn dy hun, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, bob diwrnod y flwyddyn, lle. Felly, oedd mam yn deimlo oedd hi angen help. Felly, er mwyn gwybod bod hi'n gwneud y pethau cywir, lle. Felly, um, dwi'n cofio mam yn deud, a fi rhyw darlif, dwi'n meddwl, um, ynglyn â hydrocefflus. A be gwelof hi yn ystod y darlif yma, mi welof hi sgan o fabi efo hydrocephalus ac mae'r sgan yma yn enghraifft difrifol o hydrocephalus. Mae mae'r dyn oedd yn oedd ar liffydd lle. Ac oedd mam yn sbio ar y sgan yma ac um, ar diwedd y darlif a fi fyny at y dyn yma anaf i ddeud yn Saesneg ar y boi, Sais ar y boi yma lle. Um, that was my son's scan that you used in your lecture, meddwl hi. Um, dwi'n i'm sut oedd wedi adnabod fy sgan i, lle, o gwbl, dwi'n i'm os oedd na rhyw, os oedd fe enw wedi ymddangos rhyw ar gweilod y sgrin neu beth bynnag, ond oedd mam wedi cydnabod y sgan na. yn gywir fel mae'n digwydd, ac um, wedi adnabod y sgan yn gywir fel mae'n digwydd, ac um, yeah, ac oedd yr... ac oedd hi wedi sgwrsio hefo'r gwrban hefyd, mae fel mae'n digwydd bod, dyn fo ddaru um, fo wedyn oedd yr ymgynghorydd oedd yn mynd i fod yn gyfrifol am fy iechyd o ran yr hydrocephalus am y 33 blynaf nesa nes i fo ymddeol lle. Sef, wrth gwrs, Paul May oedd yn gweithio yn Alderhay ac yn y ganolfan Molton. Um, felly, ia, dyna sut oedd mam wedi cyfarfod o, a wedyn rhywbeth arall oedd fel rhywbeth arall oedd mam wedi wneud er mwyn gael, er mwyn dysgu mwy am, am hydrocephalus a dysgu sut i magu plentyn hefo hydrocephalus yn benodol, oedd hi wedi cysylltu hefo lusen Shine, neu ASPA fel oedd enw'r Shine, enw'r elusen ar y pryd, sef yr Association for Spina Bifida and Hydrocephalus. Dyna oedd yr enw ar yr, ar yr elusen pryd hynny. Ac um, eto dwi'n bythol diolchgar am yr cefnogaeth derbyniodd mam a fina yn ystod yr blynyddoedd gynnar yna. Hynny oherwydd um, Dwi'n eitha sicr oedd hynny wedi bod o les mawr i mam ac i finna, yr holl gefnogaf 'ma. Felly bod dweud bod fi'n byffyddi- bythol ddiolchgar am hynna fi'n hun. Ac um, a wedyn fel dweud, oedd mam yn benderfynol oedd hi'n mynd i profi yr unigolyn oedd wedi yy darlunio dyfodol reit du a, dy a dywyll i mi. Yym, oedd mam yn benderfynol i fi mynd i dysgu fi siarad, oedd fi'n mynd i dysgu fi cerdded, oedd fi'n mynd i dysgu pob dim i mi. A mi nath i. Ac um, oedd hi'n benderfynol profi pawb yn anghywir. Dwi'n cofio na i sôn um, pan o'n i'n fabi, uh, ges i asesiad ar y ngolwg ac ar ddiwedd yr asesiad yr dynas yma wedi dweud wrth y mam I'm sorry Mrs Dykstra he's completely blind meddai hi ac um, nath y dynas yma codi nath i mynd i'n ôl i nath i estyn am ei goriadau car 'lly a wedyn yn ôl be' dath mam nes i troi fy mhen tuag at cyfeiriad y goriadau a mam yn deud he's just seen the light reflecting off those um, keys meddwl mam. Oh no he hasn't Mrs Dykstra he um, he's just reacted to the sound he can't see a thing. Meddwl hi wel dwi'n gallu gweld. dwi'n gallu, tydi ngolwg i ddim yn wych ond dwi'n gallu weld ddigon da i weld golau yn adlewyrchu o'r agoriadau yn sicr. Ac um, wedyn ges i fy nghyfrestru'n rhannol ddall um, chydig llai na mi, chydig fwy na mis, chydig dros mis cyn fy mhenblwydd pump oed gan yr awdurdodau lle. Felly oedd hynny'n reit, oedd hynny'n buddugoliaeth i mam yn sicr, mae'n siwr. Um, felly, gaf i weld, mam yn gwybod Ie. Ac yym yym gad mi weld beth sydd arall beth sydd gen i wedi sgwennu fan hyn fan. Um, o. O, sy'n ni'n gallu darllen yn nodiadau fi'n hyn sy'n gymorth. Um, Rhoi pawb yn anghywir a wedyn ie oedd yym mam wedi bod dweud oedd mam yn benderfynol bod mod i'n mynd i profi pawb yn anghywir a wedyn ond rhywbeth dwi'n meddwl oedd yn blin o mam mwy na'm byd arall efo fi oedd yym brwydro yn erbyn anhegwch, dw i methu diodda gweld Rina yn diodda unrhyw fath o anhegwch a dwi'n meddwl i fi hi yr um, darlun reit dywyll na oedd yn dyfodol oedd yr enghraifft gyntaf a wedyn ail enghraifft wedyn oedd yr dynas ma yn deud fy mod i'n cwbl dall, lle do'n i ddim. Um, a wedyn, wrth gwrs, i mi oedd ma, i mam oedd o'n i wedi profi fy mod i'n gallu weld, a wedyn nes i profi fy mod i'n gallu siarad pan nes i ceisio, pan o'n i'n llai na deifeg mis, nes i geisio deud y gair hippopotamus am y tro gyntaf. Ac yym, ond wedyn o'n i, o'n i methu ynganu y llyfrau yn Haich ar y pryd, felly Pippopotamus ydish i ar y pryd. Ond oedd hynny'n tystiolaeth digonol i mam fy mod i'n mynd i gallu dysgu sut i siarad. Felly, mae'n siŵr o'n i'n reit falch am hynny. Ond, e, na, yn anffodus, oedd yna fwy o brwydrau ar y gorwel, oedd yna fwy o um, apwyntiadau ysbyty, fwy o llawdriniaethau, a dwi'n gwybod oedd mam yn trisau yn gweld fi'n yn cael um, ffisio, fi'n gweld fy mod i mewn poen, a mae'n siŵr oedd hynny, ac o'n i wedi obsetio, ond a dwi'n siŵr oedd hynny yn torri cael hwn mam yn gweld hynny, ond eto oedd yn gwybod oedd rhaid i mi, os oedd gen i un, os o'n i am gael unrhyw fath o jans o gwbl i cerdded, i gerdded ac i defnyddio'r brech de yma o gwbl a'r llaw de yma. Um, oedd rhaid i mi gael y ffisio. Doedd na'm dewis ond eto allai dychmygu yn hawdd iawn oedd gweld fi mewn poen wedi brifo mam yn ofnadwy. Um, A dyn... Rhywbeth arall efo mam o ran fatha anhegwch a poen. Tro gynta erioed i mi gofio mam yn gwylltio oedd yym oedd ni'n dau yn Woolworths yn Bermo, o'n i ryw dair oed, o'n i newydd dysgu sut i gerdded, um, heb gymorth, lle. Ac um, mi nes i colli balans ac hollol ddamweiniol, saffru ar droed yr um, hen dynas yma, ac mi ges i gansan. Ew, doedd mam ddim yn hapus, da. Be ddiawl ti'n meddwl i wneud? Be, be ddiawl ti'n meddwl ti'n wneud? Wel, dos fe, dos fe hyn saffri yn rhoi, yn rhoi dim o'r dynas ma. Moch gen i mewn hon. Mae o'n blentyn yn abal, mae o'n newid dysgu cerdded, does gennych chi'n hawl i wneud hynny mewn hon. Os welai chi yn y siop yma beth eto, na i lapio'r ffanna o gwmpas eich pen mewn hon. A nes i ddysgu dau beth y diwrnod hwnnw. Oedd pobl yn gallu bod yn gas ofnadwy, a do'n i byth, byth eisiau gwylltio mam. Os o'n i'n weld mam wedi gwylltio ac oedd hynny wedi codi ofn arna i. Um, mwy na'r cant o'n os dwi'n cofio'n iawn, ond eto mae'n siŵr hynna wedi Wel, yn amlwg oeddwn i wedi gwylltio mam yn fawr achos dyna'r peth ola dwi'n meddwl oedd mam yn disgwyl digwydd i mi. A'r diffyg dealltwriaeth a'r diffyg cydymdeimlad gyn pobl lle oedd fi a fy anabledda yn y cwestiwn oedd hynny yn wedi gwylltio mam yn ei oed, lle. A wedyn, wrth gwrs, oedd yna brwydr arall yn y gweill, ar y gweill wedyn i um, sicrhau fy mod i'n gallu mynd i'r ysgol. Oedd yna cryn gwrthwynebiad i fi na mynd i'r ysgol o gwbl yn y cychwyn, fel Beth yw'r bwynt am fod plentyn yn abal i'r ysgol? Neu addysg, ddim les o hynny. Pa... Fath o dyfodol bydd gan gyda fo? Mae'n wallt fas amser dysgu hwnnw unrhyw beth. Dyna'r adborth gafodd mam. A, wel, bod dweud, rwy'n eich mam wedi gwylltio'n glod hynny, achos na fi brwydro, brwydro, brwydro. Nes i o'r diwedd mi ges i caniatad i fynd i'r ysgol yn chwe mlwydd oed, um, nes i gychwyn. Ac, um, ia, dyna frwydr arall wedi ennill, ond brwydrau eraill wedyn ar y gweill, a hynny ydy yr bwlio o'n i'n profi yn yr ysgol gynradd a'r difaterwch llwyr gan yr athrawon a dwi'n cofio dad ei mam gwylltio yn llwyr fatha um, y diwrnod ges i gweir go difrifol yn yr ysgol lle. Ac um, lle, yeah, lot, mae lot o hyn yn Dwi'n gwybod sut mae hyn yn neud i ma- mam swnio, ond i mam, lle, oedd y ddau ohono ni reit agos, felly oedd unrhyw fath o anhegwch, o unrhyw fath o gamdriniaeth i mi, oedd hynny'n fatha, dwi'n meddwl oedd y ffordd oedd mam yn ymateb i hynny'n gwbl resymol, lle. I mi, a wedyn mi nes i, dechreuais i wneud rhywbeth yn yr ysgol gynradd, Ac o'n i'n eitha siwr oedd mam yn, yn gwybod fy mod i mond yn coci bach, lle, ond mae'n debyg doedd hi ddim yn gwybod. Felly, o'n i wedi bod yn poeni mam heb angen yn yr ysgol gynradd oherwydd ar dyddiau rhyw dwy neu dair gwaith, ar dyddiau pan oedd yr bwlio yn mynd yn anioddefol, um, nes i Coccia bach mynd yn anymwybodol ar y cae chwarae yn yr ysgol. Oherwydd i mi, fel plentyn 8, 9 oed, um, dyna oedd yr unig ffordd o'n i'n gallu denig o'r ysgol a mynd adra at mam, oherwydd oedd y bwlio mor wael o hynny lle ar y pryd. Ac um, Nes i mond ffeindio allan pan o'n i'n dwy ar bymthag oed, oedd mam Cymdeithas, oedd hi wedi, fatha, un o'r cwestiynau gyfynwyd i ni'n dau pan ges i, pan oedd yn shunt wedi blocio, oedd os o'n i wedi mynd yn anymwybodol o'r blaen. A fi'n dweud, na, dydy hyn, hyn rioed wedi digwydd i mi o'r blaen. A mae'n dweud, do, sad, mae'n ddigwydd i, i chdi yn yr ysgol gynradd.

dallt oedd mam wedi meddwl o ddifri fy mod i wedi... do'n i ddim yn actio fy mod i wedi mynd yn anymwybodol. Felly, felly, na, oedd, oedd dall hynny, oedd hynny wedi torri'n nghalon i, mae oedd ni wedi achosi i mam i boeni. Um, dros rhywbeth nes i fi'n hun, jyst er mwyn denig o'r ysgol, er mwyn denig o'r bwlis. Ynde, felly dwi'n dwi ymwybodol iawn o ano'r poen meddwl nes i roi ar mam, a dwi'n a dwi'n difaru yr hyn nes i hyd heddiw, i fod yn onest. Dyn, um, Ie na oedd 'na lot fawr o fatha poeni, lot fawr o brwydro yym lle oedd mam yn y cwestiynau. Dwi'n cofio hi hefyd yym pan o'n i ryw dwy ar bymtheg, ie dwy ar bymtheg o'n i mae'n siŵr ac o'n i ar fin cychwyn yn y coleg ac oedd mam oedd yn rhieni wedi gwahanu erbyn hynny. ac um, oedd mam yn chwilio am waith ac oedd hi wedi derbyn, oedd hi wedi gael cynnig swydd a hi fan gofyn wrth ei os oedd hi'n iawn tas hi'n mynd i gweithio. Byddaf siwr oedd e'n berffaith iawn mewn fi. Ti'n siwr, ynddo, ti'n siwr o'n eto, ynddo dwi'n berffaith siwr mam. Oedd hi wedi dysgu cymaint i fi o ran sgiliau byw yn annibynnol. Felly, felly o'n i'n eitha hyderus, hyd yn oed yr oedran yna, o'n i'n gallu edrych ar ôl fi'n hun heb fawr dim gymorth gyn neb ar y pryd, felly fel oedd mam wedi magu fi oherwydd i mam, felly doedd na'm lot fawr o bobl oedd hi'n deimlo oedd hi'n gallu ymddiad yn fynt lle o'n i yn y cwestiwn o gwbl, felly oedd fy hi wedi pwysleisio'r un peth i mi, hynny ydy, hynny ydy, Mae annibyniaeth yn holl bwysig, ti'n methu ildio dy annibyniaeth i neb. Felly, um, felly ie, na, na lot fawr o poen meddwl gyn mam ar yr adeg yna, ond wedyn, uh, na, mae'n siŵr oedd fi'n iawn, fatha, oedd fi'n gallu um, pefna setlo ni rôl newydd, yn y gwaith yn iawn unwaith oedd hi'n dallt fy mod i'n iawn, ond oedd hynny eto yn cael ei gwylltir lle oedd mam yn poeni gydyn dipyn. Um, a wedyn rhywbeth arall oedd yn poen meddwl mawr i mam, wrth gwrs, oedd y siant anta am Wel, un mlynedd ar bymtheg mewn gwirionedd oherwydd mi ddaru y siwns blocio pan o'n i'n 16 ond ddaru o dad blocio chydig o wythnosau wedyn yn ddigon rhyfaf um, diwrnod cyn o'n i fod i gael um, llawdriniaeth i tapio fo a wedyn gael siwnt newydd. Ac um, wedyn, wrth gwrs, yr ail dro, pan o y blwyddyn canlynol, pan ges i um, y siant yn blocio eto, ac o'n i angen siant newydd pryd hynny, a mi ges i. Ond mi oedd um, Asiant yn blocio yn gofid, yn peri gofid mawr i mam ac um, felly oedd fi'n ceisio lleihau unrhyw fath o um, ceisio amddiffyn ni mewn gwirionedd rhag unrhyw sefyllfa sy'n achosi gormod o straen i mi neu gormod o ddristwch neu pethau felly. Um, er enghraifft, dwi'n cofio um, Um, pan o'n i'n tal. Ac um, mae'n debyg oedd mam wedi wedi deud wrth pawb arall am natur i sal, gwir natur i salwch, ond doedd hi heb egluro i mi. Oherwydd oedd mam yn poen i'n fawr, fatha, beth sy'n digwydd, pa fath o effaith sy'n clywed y newyddion yna yn gwir nath tri salwch yn ei gael arna i. Felly oedd mam yn poeni ac oedd mam yn teimlo rhaid i, hi, i fi hi amddiffyn i rhag y gwir. A dwi'n cofio ddaru hi bygwth ambell i aelod o'n heulu i gadw'n dawel. A, wel, do'n i'n mynd all hynny ar y pryd, ond dwi'n cofio mam yn deud i un aelod o'r teulu, paid â deud unrhyw beth i ypsetio'r hogyn yma, neu mi lafa i di. A do'n i'n mynd allt a be fi'n sôn ar y pryd, ac o'n i'n meddwl oedd mam yn unrhyw gor am hatab i'r sefyllfa fi'n hun ar y pryd, ond eto dwi'n gallu weld hwnna'n wrth edrych yn ôl. Fytha, bod dweud, oedd mam yn poeni am y shunt, doedd hi wir ddim eisiau i mi dod i ddysgu am gwir natur ei salwch, ond wrth gwrs mi fysa rhaid i mi dysgu'r gwir yn hwyr neu'n hwyrach. Ac um, mi ges i wybod um, degawd yn ôl, dwi'n diwrnod ar ôl i ffenblwydd, um, mi ges i'r gwir gyma'n a mi ddaru, mi ddaru hynny obsetio fi yn fawr.

I mi, mae wedi rhaid i ryw rhestr o dasgau i mi wneud rhyw pethau fi'n wir yn awyddus i mi wneud, pethau i gadw fi, fi'n brysur, dwi'n tybio, oherwydd dwi'n meddwl o safbwynt mam, fatha, os o'n i'n cadw'n brysur, oedd hynny'n olygu do'n i ddim yn galaru. Os do'n i ddim yn galaru, oedd hynny wedyn yn olygu do'n i ddim dan straen, ac os do'n i ddim dan straen, mae hynny, oedd hynny'n olygu Does na'm risg i'r shunt blocio. Felly, oedd pob dim yn y bôn efo mam o'r cychwyn hyd at y diwedd lle oedd mam eisiau amddiffyn ni. Dyna'r cwbl oedd mam eisiau wneud erioed ar yng nghyfan hi. Ac um, fel dweud, um, fel dwi wedi dweud sawl tro am sefydliadau eraill, dwi wedi dweud fy mod i'n byffol diolchgar i sawl un yn ystod y fideo yma, ond mi ydw i a mi fyddai yn parhau yn byffol ddiolchgar am y cyfan oedd mam wedi wneud i mi, ond amrisiadwy. Swn i'n methu gofyn am rhiant well, swn i'n methu gofyn am rhywun oedd yn dallt Hydric a Fflws Well. Os ni'n methu gofyn am rywun oedd yn gallu synhwyro be o'n i'n mynd i ddeud cyn agor yng ngheg, fatha oedd mam yn deud y stalwm na llyfr fy gorau do ni, felly oedd hi'n cael hi'n hawdd iawn i darllen i heb unrhyw ymdrech o gwbl bron, felly Na, dwi'n bythol ddiolchgar i mam am bob dim, fatha am yr holl am ceisio amddiffyn ni, um, rhag pethau lle oedd hi'n gweld unrhyw bygythiad i fy iechyd i, ond dwi'n bythol ddiolchgar am yr holl frwydro fi oedd hi er mwyn fi oedd na er mwyn i fi hi gallu sicrhau fy mod i yn gallu cerdded, fy mod i'n gallu siarad, fy mod i'n gallu darllen, sgwennu, fy mod i'n gallu derbyn addysg, fy mod i'n gallu byw yn annibynnol mwy na'm byd arall. Mae pob dim sydd fatha dwi'n edrych gwmpas y tŷ yma rwan a mae pob dim sydd o ran natur fy mywyd i heddiw a'r ffordd dwi'n byw fy mywyd yn annibynnol 'lly. I fa- i fy mam mae'r diolch ar gyfer pob un elfen o hynny oherwydd mi ges i'r magwraeth gorau posib a fel dweud fy- fydda' i byth yn gallu diolch digon i mam am hynny ac yym Ie, yeah, na, mond yn gobeithio fy mod i wedi um, llwyddo i gyflawni ei dymuniadau hi o ran pob dim oedd hi am i mi wneud. Felly, ac... Um, ie, yeah, felly... Ie, yeah, i gloi, fatha, mae'n hydrocephalus o safbwynt rhiant o gofalwr, neu gofalwr. Wrth edrych yn ôl ar bywyd fy mam efo fi, o safbwynt rhiant neu gofalwr, mae'n edrych yn debyg bod hydrocephalus, hyd yn oed os oes gen ti rhyw faint o brofiad o'r cyflwr, o ran trwy dy rôl proffesiynol yn y maes meddygol 'lly. Hyd yn oed hefo'r profiad yna ti cefn i chdi mae IHGF Plus yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn peri ofn a sydd yn golygu bod chdi'n poeni ac isio amddiffyn dy blentyn, fel sa unrhyw rhiant isio gwneud beth bynnag, ond dwi'n meddwl oedd hyn, oedd yr awch ma i amddiffyn ni a brwydro dros fy hawliau cymaint yn fwy hefo mam oherwydd o'n i dan gymaint o anfantais i gymharu â plant eraill, lle. Felly, na, mae lot o... Um, lot o poeni, lot o frwydro. Ond um, mi oedd hynna hefyd mor y gariad a bod dweud bod e'n bythol diolchgar i mam am hynna i gyd. Felly, ie, yeah, ar y nodyn yna. Fel yma tro.